Эфирта ҫӗнӗ хыпарсен чӑвашла кӑлармӗ студире Алена Алексеева. Сывлӑх сунатӑп сире. Пирӗн паянхи кӑларӑмра Пӗлӳ парас ӗҫре те пултарулӑхра та хастар. Республикӑра вӗрентекенсене професси уявӗпе чысларӗҫ. Тырӑ кашласа ӳсес вырӑнне ҫӳп-ҫап купаланса выртать. Шупашкар районӗнче ял хуҫалӑх ҫӗрне юрӑхсӑра кӑларнӑ. Ҫӳллӗ пулас тесен баскетболла вылямалла. Вӑй ӑсталӑхне шкул ачисене пысӑк спортсменсем вӗрентрӗҫ.

Хӑнасене юрӑ-ташӑпа кӗтсе илчӗҫ. Вӗрентекенсене професси уявӗпе саламлама Михаил Игнатьев та ҫитрӗ. Педагогсем пӗлӳ парас ӗҫре кӑна мар, пултарулӑхра та хастар, палӑртрӗ Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗ. Учитель ӗҫӗ ҫӑмӑл мар, вӗрентекенсен тӑтӑшах пӗлӗвне ӳстермелле, ӗҫре ҫӗнӗ технологисене алла илмелле, ачасене кӑсӑклантарма пӗлмелле. Уява пуҫтарӑннисем ҫак профессие чун туртнипе, ачасене юратнипе суйласа илнине пӗлтерчӗҫ. Ҫӗнӗ технологипе усӑ курма вӗренетпӗр, хӑнӑхатпӑр. Компьютер технологипе усӑ куратпӑр. Унтан ҫӗнӗ мелсем, иккӗллӗ, виҫҫӗллӗ дневниксем пирӗн ӗҫре тӗп вырӑнта. Унсӑр пуҫне синквейн, кластер, концепт мелӗсем ӗҫлетпӗр. Питӗ кӑмӑла каҫ ҫак ӗҫ. Учителӗн ӗҫӗ йывӑр та йывӑр. Тата унта мӗнле каламалла вӑл савӑнӑҫ та. Мӗншӗн тесессӗн эпӗ ҫак ачасемпе ӗҫлетӗп. Вӗсем куллине, вӗсен куҫӗсем ҫиҫине курса манӑн пӗтӗм йывӑрлӑх иртсе каять. Кашни кун эп вӗсемпе ӗҫке калашлатӑп, сӑмахлатӑп, вӗсемпе савӑнатӑп, пурне те пӗрле пайлатӑп. Учитель профессине никам та учительре ӗҫлекенсем ахаль суйласа илмеҫҫӗ пуль тесе шутлатӑп, мӗншӗн тесессӗн вӑл чӑн-чӑн этемлӗх кирлӗ ҫыннӑн. Чӑн-чӑн ачасене, ҫынсене юратни кирлӗ. Унта вӗт халӗ лайӑх вӗренекенни ҫеҫ мар, унта япӑх вӗренекенни те. Вӗсене пӗр пек юратмалла. Эпир чӑнах та пӗр пек юратакан ҫынсем, ҫавӑнпа та ҫак шанса панӑ ӗҫе пӗр тивӗҫлипех йӗркеллӗ туса пырас тесе тӑрӑшатпӑр. Михаил Игнатьев ӗҫре пысӑк ҫитӗнӳсем тунисене, республика, Раҫҫей шайӗнчи конкурссенче мала тухнисене тава тивӗҫлӗ учительсене патшалӑх наградисемпе чысларӗ. Сӑмах май, кӑҫал республикӑри ултӑ шкул Раҫҫейри чи лайӑх пилӗкҫӗр шкул йышне кӗнӗ. Пӗрлӗхлӗ патшалӑх экзаменӗсен кӑтартӑвӗсемпе те пирӗн ачасем кайра мар. Хорсен конкурсне малтанхи тапхӑртан суйласа илнӗ вунпӗр ушкӑн хутшӑнчӗ. Кашни чӑвашла тата вырӑсла, ҫавӑн пекех учитель ӗҫӗпе ҫыхӑннӑ юрӑ хатӗрленӗ. Вӗрентекенсене профессионаллӑ юрӑҫсенчен уйӑрма та йывӑр, вӗсем чӑн-чӑн артистсем пекех хӑйсене тыткаларӗҫ. Ҫапах та сумлӑ жюри ҫӗнтерӳҫӗсем тесе Муркашпа Канаш районӗсен тата Канаш хулин вӗрентекенӗсен хорӗсене палӑртрӗ Чӑваш Ен кӑларӑм валли Елена Иванова, Михаил Солин.
Шупашкарти ача-пӑча пултарулӑх керменӗнче те Учитель кунӗ халалланӑ уяв пулчӗ. Вӗрентекенсене хула пуҫлӑхӗ Леонид Черкесов саламларӗ.
Вӗрентекен ача пурнӑҫӗнче паллӑ вырӑн йышӑнать. Ыррипе усаллине уйӑрма, юлташсене хаклама, пурнӑҫра тӗрӗс ҫул суйласа илме шӑпах учитель пулӑшать. Шкулта мӗнле пӗлӳ пани пысӑк пӗлтерӗшлине туйса ӗҫлеҫҫӗ вӗрентекенсем. Професси уявӗпе вӗсене хулари учительсен хорӗ саламларӗ, концерта педагогика ветеранӗсене те чӗннӗ. Чӑваш чӗлхине те вӗрентсе, вырӑс чӗлхине те вӗрентсе, пуҫламӑш шкул умӗнче те вӗрӗшлесе, ӑҫта пулать, эп виҫӗ районта ӗҫлесе шкулта, Чӑваш Республикинче. А менрен айгра направленийӗшӗн Казахстанда ӗҫлесе, Крымра ӗҫлесе ҫичӗ ҫул Ачасем пулса халь ҫӑмӑл мар ӗҫлемешкӗн, но пӗр тепӗр енчен ачасене мӗнле юратан. Эп вырӑс шкулӗнче те, чӑваш шкулӗнче те нумай ӗҫлесе нихӑшне те тиркеместӗм. Пур ҫӗрте йывӑрри, йывӑрри те пулнӑ, ҫӑмӑлли те пулнӑ. Ачасене юратни кирлӗ. Халӗ вӗренӳ учрежденийӗсене пысӑк тимлӗх уйӑраҫҫӗ, педагогсем инноваци ӗҫ-хӗлне хастар хутшӑнаҫҫӗ. Иртнӗ вӗренӳ ҫулӗнче Шупашкарти пилӗк пӗлӳ ҫурчӗ ҫӗршыври пилӗкҫӗр чи лайӑх вӗренӳ учрежденийӗсен йышне кӗнӗ. Хулари виҫҫӗмӗш педтӑваттӑмӗш лицейсен, пӗрремӗш, тӑваттӑмӗш тата пиллӗкмӗш гимназири педагогсен коллективне палӑртнӑ. Хула пуҫлӑхӗ Леонид Черкесов вӗсене хисеп хучӗсем парса чысларӗ, ҫавӑн пекех пултаруллӑ вӗрентекенсене грамотӑсемпе хавхалантарчӗҫ. Конкурссем чылай учительсене валли. Хутшӑнатпӑр, тӑрӑшатпӑр. Ачасене те конкурссене хутшӑнтарма тӑрӑшатпӑр. Учитель пулма интереслӗ. Патшалӑх пулӑшать питӗ. Шкулсене ҫӗнӗ оборудовани килет, ҫӗнӗ сӗтел-пукан параҫҫӗ. Ҫӑмӑллатсах пыраҫҫӗ пирӗн ӗҫе. Компьютерсем халь пӗтӗм ҫӗрте, пӗтӗм шкулта, кашни кабинетрах. Эпир электронлӑ журнал ертсе пыратпӑр. Пухӑннисем вӗрентекенсене чун-чӗрипе пуян, чӑтӑмлӑ, ҫамрӑксемшӗн ырӑ тӗслӗх пулма сунчӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Оксана Баскакова, Владимир Сергеев.
Раҫҫей строительство тата пурӑнмалли ҫурт-йӗрпе коммуналлӑ хуҫалӑх министрӗн ҫумне Андрей Чебиса патшалӑх ҫурт-йӗр тӗп инспекторне уйӑрса лартнӑ. Ҫакӑн ҫинчен калакан хушӑва ҫӗршыв Правительствин Пуҫлӑхӗ Дмитрий Медведев алӑ пуснӑ. Ҫурт-йӗр тӗп инспекторӗ патшалӑх ҫурт-йӗр надзорӗпе муниципалитетсенчи ҫакнашкал органсен ӗҫ-хӗлне йӗркелесе пырӗ. Аса илтеретӗп, Андрей Чибис Шупашкартан. Республикӑра вӑл Кӑҫал ҫурла уйӑхӗнче пулнӑччӗ. Шывпа тивӗҫтерекен предприятисен конференцине хутшӑннӑччӗ. Ҫурт-йӗрпе коммуналлӑ хуҫалӑх предприятисемпе тата ҫӗнӗрен тӑвакан объектсемпе паллашнӑ. Тырпул ӳстерес вырӑнне ҫуп-ҫап тӑкса тултарнӑ. Шупашкар районӗнчи Илпеш ялӗ ҫывӑхӗнче ял хуҫалӑх пӗлтерӗшлӗ ҫӗрсене юрӑхсӑра кӑларнӑ. Йӗркесӗрлӗхе Раҫҫей ял хуҫалӑх надзорӗн Чӑваш Енри управленийӗн специалисчӗсем асӑрханӑ. Ҫак лаптӑксене арендӑна илнисен явап тытма тивӗ. Инспекторсемпе пӗрле черетлӗ тӗрӗслеве пирӗн пултарулӑх ушкӑнӗ те тухрӗ.
Сӑмсана ҫуракан йывӑр шӑршӑ кӑмӑла хуҫакан ӳкерчӗк. Илпеш ялӗнче пурӑнакансем те, ытти ҫынсем те кунта ӑпӑр-тапӑр килсе пӑрахаҫҫӗ. Кирлӗ мар строительство материалӗсем кивӗ сӗтел-пукан, ҫут хут. Темӗн те пӗр йӑваланса выртать кунта. Ҫӳп-ҫап лаптӑкӗ куҫ умӗнчех сарӑлса пырать. Халӗ вӑл тӑватӑ гектар ҫурӑ лаптӑк йышӑнать. Кирлӗ мар ӑпӑр-та пыра ҫынсем кунта пӗр ҫул кӑна мар килсе пӑрахни куҫкӗрет. Йӗркесӗрлӗхшӗн чӑн малтан Чувашская пӗрлешӳ яваплӑ. Вӑл виҫӗ ҫул каялла ҫак лаптӑксене арендӑна илнӗ. Шупашкар районӗн администрацийӗпе Кунта тыр-пул ӳстерес пирки килӗшӳ тунӑ. Анчах та пӗрлешӳ ертӳҫисем килӗшӗве пач та пӑхӑнман, хӑйсен тупӑшӗ пирки кӑна шутланӑ. Вӗсем ирӗк панӑран тӗрлӗ организаци виҫӗ ҫула яхӑн кунта ҫӳп-ҫап киле-киле тӑкнӑ. Никамран ирӗк илмесӗрех ҫак лаптӑка пысӑклатнӑ ирӗксӗрех. Ҫавӑнпа та эпир нумай вӗсене патне тивӗҫ хучӗсем те тӑраттӑмӑр, ҫырусем те ятӑмӑр. Договорне ӗнтӗ соглашение туса, иксӗмӗр пӗрле ҫакӑн пек соглашение туса ҫакна договорне килӗшӳне татас тесе. Шел пулин те ҫак ӗҫсем суда та парса пӑхрӑмӑр. Суд, паянхи кунта суд ӗҫӗсем пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӗсем килӗшмеҫҫӗ ҫакна килӗшӳне пӑрахӑҫлама. Раҫҫей ял хуҫалӑх надзорӗн специалисчӗсем документсене тӗрӗслесе саккуна пӑснине палӑртнӑ, ял хуҫалӑх пӗлтерӗшлӗ ҫӗрсем юрӑхсӑра тухнине ҫирӗплетнӗ, тӑпрана лабораторире тӗпчесе кунти ҫӗр самай вараланнине пӗлнӗ. Сиенлӗ хутӑшсем бензопирен, нитратсем, цинкпа свинец тупнӑ. Вӗсем тавралӑха сарлас хӑрушлӑх питӗ пысӑк, уйрӑмах ӑшӑ ҫанталӑкра. Унсӑр пуҫне тепӗр ҫитменлӗх пур. хӑвӑрах куратӑр.
Ҫак электропередач линийӗсем айӗнче тоже тӑраҫҫӗ. Унта вӗсен охранный зони те пӗр. Ҫак охранный зонӑна та пӑхӑнмаҫҫӗ. Эпир нумай ҫӗре ҫыртӑмӑр кун пирки. Ӗҫсем ҫавӑн пекех куҫмаҫҫӗ ниҫтан та. Шанас килет ӗнтӗ халь ҫакӑн пек тӗрӗслевӗнӗ хыҫҫӑн ҫак ӗҫсем малалла пырасса шанас килет. Ҫакӑн пек килӗшӳсӗр пыракан ӗҫсем пӗтеҫҫӗ пуль тесе шутлатпӑр. Чувашское пӗрлешӳпе район администрацийӗ тунӑ килӗшӳ вӑхӑчӗ те авӑн уйӑхӗнче вӗҫленнӗ иккен. Ҫавӑнпа та халӗ пӗрлешӗвӗн ҫак лаптӑка каялла тавӑрмалла. Унсӑр пуҫне ҫӗре тыр-пул ӳстермешкӗн юрӑхлӑ туса памалла, ӑна тасатса рекультиваци тумалла. Яваплӑ органсем тавралӑха сӑтӑр тӑвакансене штраф тӳлеттерӗҫ. Шел пулин те, ҫак вырӑна халӗ те ҫӳп-ҫап тултарма пӑрахмаҫҫӗ. Эпир сюжет хатӗрленӗ вӑхӑтрах машин-тракторсем тиевӗсене кунта пушатса хӑварчӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑмвали Надежда Александрова, Сергей Мышев.
Шупашкарти транспорт куҫӑмӗшӗн пӗлтерӗшлӗ вырӑнсенчен пӗрне Воробьев композиторсен урамне юсассипе ӗҫсем вӗҫленсе пыраҫҫӗ. Палӑртнӑ пилӗк уйӑх вырӑнне строительсем плана икӗ уйӑхра пурнӑҫланӑ. Мӗнпур ӗҫсене тума хула бюджетӗнчен тата ҫул-йӗр фондӗнчен сакӑрвун-сакӑр миллион тенкӗ уйӑрнӑ. Хӑвӑртлӑхпа пахалӑх мӗнле шайлашса тӑнине Чӑваш Ен Пуҫлӑхӗ тӗрӗслерӗ. Строительсен ӗҫне хакласа Михаил Игнатьев урамӑн икӗ енӗпе утса ҫаврӑнчӗ, ҫитменлӗхсем асӑрхарӗ. Ҫула машинӑсем ҫӳреме уҫнӑ пулин те тротуарсемпе ҫумри лаптӑксене тирпейлесе пӗтермен. Республика Пуҫлӑхӗ асфальт пахалӑхӗпе кӑсӑкланчӗ. Вӑл ҫирӗп пулманни, хӑш-пӗр вырӑнта ура йӗрӗсем ларса юлни кӑмӑлне хуҫрӗ. Газонсем ҫинче канализаци ҫӑлӗсем илемсӗррӗн курӑнса ларни те хулан сӑн-сӑпатне пӑсать. Ленинградская урамӗпе вырнаҫнӑ ҫуртсен таврашӗ ҫӳп-ҫаппа тулнӑ. Ҫакӑ халӑх йышлӑ ҫӳрекен вырӑна чыс тумасть. Ку лаптӑксене пӑхса тӑракан организацисенчен ҫирӗпрех ыйтмаллине каларӗ Михаил Игнатьев. Ҫумӑр шывӗ юхмалли тӑрпасене те шанчӑклӑрах вырнаҫтармалла. Унсӑрӑн вӗсем пӗрле юхса кайма пултараҫҫӗ, терӗ. Мода ҫурчӗ умӗнче тытнӑ карта чалӑшнӑ. Ҫак йӗркесӗрлӗх иртен-ҫӳрен тата хула хӑнисен куҫне тӳрех тӑрӑнать. Республика Пуҫлӑхӗ ҫитменлӗхсене кӗске вӑхӑтра пӗтерме хушрӗ. Кӑмӑллӑ самант та пулчӗ. Михаил Игнатьев Воробьев композиторсен урамӗнче тӑрӑшакан Чӑваш автодор подряд организацин строителӗсене Хисеп хучӗсем тата алла ҫыхмалли сехетсем парса хавхалантарчӗ.
Пӑхса савӑрнӑ хыҫҫӑн Михаил Васильевич пирӗн ӗнтӗ замечанисем турӗ, туса пӗтермелли татах пур. Эпир ӑна еще ҫулне йышӑнман еще, укҫине тӳлесе татман. Тепӗр виҫӗ-тӑватӑ кун пирӗн пур еще ҫак ҫула йӗркене кӗртме.
Шупашкарта пӗлтерӗшлӗ спорт форумӗ умӗн паллӑ спортсменсем шкул ачисемпе мастер-классем ирттереҫҫӗ. Вӗсем ҫамрӑксене баскетболла тата мини-футболла выляма вӗрентрӗҫ. Шупашкарти шкул ачисене Чебоксарские ястребы ушкӑнри спортсменсем баскетбол вӑййин вӑрттӑнлӑхӗсене уҫса пачӗҫ. Унсӑр пуҫне ачасем спортсменсем пек пысӑк ӳсме мӗнле май пур-ши тесе кӑсӑкланчӗҫ. Сӑмахран, Алексей Бауэр эгиметрта ҫирӗм сантиметр ҫӳллӗш, вӑл саккӑрмӗш класранпа баскетболла вылять. Хальхи ҫамрӑксене усал тӗселрен ҫӑлас тесен спорта ытларах явӑҫтармалла, терӗ Алексей Бауэр. Ку тӗлпулу хатӗрленӳ тапхӑрӗ ҫеҫ. Тӗп ӑмӑрту Раҫҫей спорт ҫӗршывӗ форум вӑхӑтӗнче иртӗ. Унта шкул ачисем баскетболла, пионерболла, футболла выляса тупӑшӗҫ. Хальхи вӑхӑтра спорт шкулӗсене ытларах ҫамрӑк ҫӳреме пуҫлани хавхалантарать тренерсене. Мастер-классем ирттерни те пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Пулас чемпионсене мӗн пӗчӗкрен вӗрентсе ӳстермелле. Ҫӗршыв шайӗнчи спорт форумне Шупашкарта анчах мар, районсемпе ытти хуласенче те хатӗрленеҫҫӗ. Уява халалласа спорт объекчӗсем хута яраҫҫӗ. Ыран, сӑмахран, Ҫӗрпӳре ҫӗнӗ стадион уҫӑлать.
Хулан ял пек курӑнакан кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ пайӗ куҫ умӗнче илемленсе пырать. Тӑватӑ ҫул каялла хута янӑ Асамат спорт керменӗпе юнашар коттеджсем ҫӗкленеҫҫӗ. Халӗ кунтах ҫӗнӗ стадион ӗҫлеме пуҫлать. Мӗншӗн кунта тӑваппӑр Потому что хула варринче хальхи вырнаҫнӑ стадион хальхи самана тивӗҫтермест. Стадиона район хӑйӗн укҫипе тунӑ, пӗтӗмпех хӗрӗх икӗ миллион тенкӗ тӑкакланӑ. Футболла вылямалли лаптӑка синтетика курӑкпа витнӗ, вӑл яланах симӗс пулать. Чупмалли ҫулсене те ҫӗнӗ технологисене пӑхӑнса тунӑ, айккисенче пӗтӗмпех асфальт. Пилӗк ҫӗр ҫын вырнаҫакан трибунӑна вара сӳтсе пуҫтарма пулать. Кунта пӗтӗм ӑмӑрту ирттерме пулать. Футбол вылять, мини-футбол, пысӑк футбол, хоккей. хоккей.
Стадион ҫумӗнче хоккей площадки тунӑ. Кунтах баскетболла та выляма пулать. Ҫӗнӗ физкультура объекчӗсене ыран уҫаҫҫӗ. Ҫӗрпу хулине кӗнӗ ҫӗрре, Паллово Иваново урамӗнчен, пуҫланать те. И Никитина улиципе стадион патне ҫити, физкультурно-спортивный комплекс Азамат патне ҫити пирӗн спортивный мероприятисем пулса иртеҫҫӗ. Кашни площадка, пирӗн та пулать сакӑр площадка, сакӑр площадкинче кашнинче икҫӗршер ҫын пулать ҫавӑнта. Ҫӗрпӳсем уява республика ертӳҫисем хутшӑнасса кӗтеҫҫӗ. Ҫӗнӗ стадион вара Олимпиада Иванова ячӗпе хисепленсе тӑрӗ. Ҫапла майпа темиҫе хут тӗнче чемпионӗ, Олимп вӑййисен кӗмӗл призерӗ ентешӗсене малалла та ҫитӗнӳсем тума хавхалантарӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алексей Енейкин, Александр Яковлев.
Ҫакӑнпа кӑларӑма вӗҫлетпӗр, канмалли кунсене аван ирттерӗр!

Чӑваш гидромети центртан пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫитес-талӑкра республикӑра пӗлӗтлӗ хушӑран уяр ҫанталӑк пулать. Йӗпе юр, ҫумӑр ҫукалать. Ҫил ҫурҫӗр хӗвеланӑҫӗнчен ҫекундра ултӑ-вун пӗр метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет. Ҫӗрле республикӑра виҫӗ градус сивӗрен пуҫласа икӗ градус таран ӑшӑ, Шупашкарта ноль градусран пуҫласа икӗ градуса ҫити сивӗ. Ыран Чӑваш Енре икӗ ҫичӗ, тек хулара тӑватӑ-ултӑ градус ӑшӑ пулать.